Тинчурин театрда ун көн буена ачык һавада спектакльләр күрсәтә. Татар театры тарихында бу беренче мәртәбә дип әйтсәк тә буладыр. Беренче коймак төерле булмады. Артистлар да, тамашачылар да сәхнәне сагынган. Тамашаны безнең иҗат төркеме дә карап кайтты. Һичшиксез тарихта калучы бу чараның матур мизгелләрен сезгә дә тәкъдим итәбез. Татарстан театрлары инде март аенда ук эшләрен туктатырга мәҗбүр иде. Әмма соңгы көннәрдә республикада мәдәни тормыш җанлана башлады кебек. Бүген Тинчурин театрда тамашачыларга бүләк әзерләгән. Ишек алдында ачык һавада спектакль куела. Тамашачыларның температурасын үлчиләр, билдекләр, перчаткалар өләшәләр. Урыннар шахмат тәртибендә урнаштырылган, аралары бер метр ярымнан да ким түгел. Роспотребнадзор таләпләре үтәлгән. Дөрес, тамашачылар әлегә 50 кеше генә рөхсәт ителә. Мин килдем Мәскәүдән, махсус килдем, потому что анда иштем по телевизору, ачык һавада була, беркайчан да, беркайчан булган юк иде дөньяда. Ә сез Тинчурин театры беренче. Шул кадәр театрны яратабыз. Сагынганнар театрны, тамашачылар да, артистлар да. Дүрт айга сузылырга мәҗбүр булган яллар да инде күптән ялыктырган. Яңа сезонга көчләр җыеп килдек. Ләкин менә бу дүрт ай пандемия вакытында өйдә тору, ул бик озак сузылды. Ул миңа, менә мәсәлән, минем өчен дүрт ай ул дүрт ел кебек бик озак тоелды. Тоткынлыкта торган шикелле тойдым инде мин үзем өчен. Һәм инде онлайн рәвештә без эшләп, тамашачы белән теге бергә булсак та, ул берничек тә Сәхнәгә чыгып уйнауны алыштыра алмый. Соңгысын 16 мартта ялгышмасам уйнаган идек, сагындырылган, репетицияләр сагындырылган. Инде күп булмаса да менә бүген ачык һавада халык киләчәк, дулкынландыра әзрәк. Ләкин Куаныч, Аллага шөкер. Яңа сезон башланганын да көтеп тормаска була алар. Ачык сәхнә дигән проект уйлап табалар да, тормышка ашыралар. Беренчеләрдән булып ачык һавада спектакль куярга була алар. Без, Аллага шөкер, бөтен театрыбыз белән әзерләндек бу көнгә. Бөтен бөтенебез елмаеп, теге дәртләнеп йөрибез. Артистлар шулкадәр сагынган сәхнәне. Гәрчә безнең инде бер атналап репетицияләр дә бара шушы залда. Ачык сәхнә дип әйтик инде. Э, монда килгән кешеләр дә, урамнан узып баручылар да башларын тыгып-тыгып карыйлар. Нәрсә эшлисез монда, нәрсә була монда дип теге э, менә беренче өч спектаклебезгә инде билетлар да юк. Тамашачылар белән очрашу күңелле булса да, мондый форматның үзенчәлекле яклары күп, һәм аны, әлбәттә, беренчеләрдән булып режиссер тоя. Бу пандемия безнең өчен ниндидер яңа юнәлешләр ачырга мәҗбүр итте. Ә, минусларын әйткәндә, инде әлбәттә безгә артистларга микрофон белән эшләргә туры киләчәк. Э, чөнки монда э, тавыш уйный һәм э, машиналар да йөри. Бүгенге спектакль Ак тәүбә, кара тәүбә, Туфан Миннуллинның әсәре, ул бит инде яшьләр әсәре, яшьләр турында ачык, ачык һавада уйна, уйналуы, минемчә, бу иң зур плюсы. Чөнки бу ниндидер яңача атмосфера тудырырга булыша. Һәм монда декорацияләре дә юк. Без инде ниндидер минималь рәвештә генә сәхнәне тупландырырга тырыштык. Әмма минемчә менә бу бу ачык сәхнә безнең өчен иң яхшы декорация булыр дип уйлыйм.
Тинчуринлылар театрның кайчандыр күчмә театр булуын искә ала. Сәхнә янына артистлар автобуста килде. Спектакль кызыклы гына импровизациядән башланып китте. Ачык сәхнәдә Туфан Миңнуллинның Ак тәүбә, кара тәүбә, безнең көннәр әсәре буенча куелган спектакльдән башларга булганнар. Алдагы көннәрдә тамашачыларга Хәй Вахитның Туй алдыннан моңсу комедиясен, Исламия Мәхмүтованың Син минем бер генә мелодрамасын, Шамил Фәрхетдиновның Алтын көз комедиясен, Хәй Вахитның Кияүләр музыкаль комедиясен